Hemmäňize ýene-de salam. Meniň kanalyma hoş geldiňiz. Bugünki temam bolsa Amerika nädip turist bolup gelmeli. Çünki men geçenki wideomda size Amerika nädip student bolup gelmegi barada aýdypdym, ýagny dokumentasiýa eýle-beýle. Indi turist bolup geljek bolsaňyz, birazrak laýk dokumentasiýa tarapdan aňsadrak gelýär. Osoň,

Neme uzynlygy bäş santimetr ini ana şonýalrak to dört künjek ulurak surat bolýar ol osoň şonýaly soň siz amerika näme üçin gitýäniňiz barada indi özüňiz dilde aýtmaly da osoň ýenedem başga näme bankdan hat gerek bankdan size pul bar puluňyz barlygy barada informasiýa gerek sebäbi siz amerika gaýdaňyzda neme kak by hiç kime bir bagly bolmarsyňyz zat ana şo barada amerikanskiý hökümetden kömek almarsyňyz zat diýip ana şol sebäpli aýdalyda olar siziň puluňyzyň barlygyny görmek isleýärler onam bank hatyny bank banka meselem meselem aýtýan bir aýlyk gelmek isleýäňizmi amerika aýdaly siz şonda bankyňyza gde to bäş alty müň dollar goýarsyňyz şol neme soň tipa ine men bir aýyň içinde şu puly sowaryn diýip asla size onça geregem dä öte slişkom mnogo köp pul ol ýöne bir artygragy bile goýýaňyzda indi näme bir puluňyzyň barlygyny görkezmek üçin o soň ýene näme a amerikada siz boljak şäheriňizde Bir otel tapýaňyzda internetden şol oteli rezerwasiýa etýäňiz. Ol otelem rezerwasiýa etmek gaty aňsat. Sebäbi köp nemelerde web saýtlarda booking dot com, hotels dot com her hili web saýtlar bar. Şolarda otel rezerwasiýa etmek üçin daže pul tölemek hökmanam däl siz prosto rezerwasiýa etýäňizde neme şoň şo rezerwe rezerwasiýa eden kwitansiýaňyzy print edäýýäňiz datany görkezýäňiz aýdaly siz birinji iýuldan aýdaly tam otuzynjy iýula çeli amerikada boljak bolsaňyz şo birinji iýuldan otuzynjy iýula çeli diýip şo otel neme haty görkezýäňiz elbetde olam esli kak pul görkezer meselem iki müň dollar zat diýip sizem iň arzan otel tapjak bolýaňyz. Osaň şeýdibem şony görkezýäňiz. Soň ýenedem neme siziň uniwersitetden zatdan okan ýerleriňizden zatlaňyzdan diplomlaňyz ana şonuň kopiýasy gerek. Sebäbi siz neme-de özüňiziň bir obrazowanyny zat adamlygyňyzy görkezýäňiz. Çünki eger siz bara neme hiç ýerde okamadyk bolsaňyz zat etmedik bolsaňyz onda amerikanslar bilip otyr siziň bärde meselem işlemäge geljek bolýanyňyzy. Şoň üçin eger bir ýerde birli bo ýerde okan bolsaňyzam şoňňam bir kopiýalaryny salyň dokumentleriňiziň arasyna onsoň mekdep attestatynyň kopiýasyny meselem salyňda uniwersitetiň liseýiň lýuboý bir kursuň meselem şolaňam salyşdyryň onsoň neme Siziň eger bir ýerde işleýän bolsaňyz, şol iş ýeriňizden sprawkany hökman salyň, neme, şul planyýew plançy ýerde işleýä we şunça-da aýlyk alýa diýip şo hatam salyň hökman suratda. Sebäbi siz puly nirden alanyňyzy görkezmeli. olara. Osaň ýene-de iň wajyp zatlaryň biri siz amerikanskiý posolstwada anketa doldurmaly. Amerikanskiý posolstwanyň web saýtynda anketa doldurmaly. DS bir ýüz altmyş diýen anketa. Ol anketanam siz internetde doldurýaňyz, o ýerde bir topar soraglar soralýar. Studentskiý wizadaky git şol studentskiý wiza almak üçin neme doldurýan anketaňyzdaky sorag ýaly sorag soralýar. To ýest şo bir soraglar diýseňem boljak, prosta biraz üýtgeşigräk. O ýerde soralýan soraglar näçe gazanýaň, nirde işleýäň, işiň adresi näme, eneň-ataň ady, familiýasy näme, haçan doguldy, haçan näme etdi. Osoň eneň ataň eneň atasynyň atam nemeleri näme tipa familiýasy ady familiýasy osoň eneň ataň nirde işleýä meselemda osoň olaňňam şu iş ýeriniň adresleri meselem şonam soraýalar osoň ýene näme siziň gitjek şäheriňiz siziň galjak oteliňiziň adresi näme galjak oteliňiziň nomeri näçe Telefon nomeri. Onsoň şo zatlaram, şo informasiýalaram bilmeli siz. O bilmeli diýemde näme bir kagyza ýazyp goýuň şol informasiýany, onsoň şu anketany dolduraňyzda eliňizde durar ýaly şol informasiýa gözlenip ýörmez ýaly-da. Onsoň şon ýaly şol anketanam doldurýaňyz, onsoň dolduraňyz soň iň soňunda neme bir sahypa çykar, o ýerde barkody bolar, şeýle siziň suratyňyz çykar. A kstatiýa, Siz o zadam etmeli şol dolduryp otyrkaňyz bir fleşkada zatda bilemok suratyňyzam bolmaly sizde. Şo fleşkada suratyňyzy hälki anketany dolduryp oturan ýeriňizde siz şol anketa skaçýat edersiňiz şo kompýuterda. Osaň hälki anketany dolduryp gutaraňyzsoň size şol hälki skaçat eden suratyňyz bilen bir sahypa berer, şo ýerde siziň suratyňyz bolar, aşagynda-da barkod bolar, şeýle kod bar obычno, ana şo kod bolar, o soň şo şo sahypany siz print etmeli-de, öz dokumentleriňiziň arasyna salmaly, posolstwa gideňizde şol şo dokument gerek şolara, sebäbi öz skanerleri bile skan etýärler-de, şolaryň kompýuterinde siziň hälki dolduran anketaňyz çykýar şeýle. Olary aňsat bolýar sizi tapmak. Onsoň soňam şol anketany dolduraň soňam göni sizi hälki sahypadan soň neme neme görkezýär. Interview datany saýlaň diýip. Onsoň sizem şol interview üçin data saýlaýaňyz. Şu interview neme sahypa barýaňyz, kalendarý sahypa baryp, şo ýerde O ýertde sizden soralýan sorag, o zat soraýarlar, a pasportyňyzyň nomeryny soraýarlar, adyňyz familiýaňyz kak obyçna i o zady soraýar, hälki siziň suratyňyz bile barkod çykýar diýdimi, ana şo ýerde şo barkodyň kodyny soraýarlar, olam her hili bolup başlady tam AJ tam nol nol bäş näme näme tam PR şon ýalyrak bir kod, osaň şonam soraýarlar, osaň şonam salýaňyz, to ýest ýazýaňyz hälki, osaň size Nemäni görkezýär haýsy datada o zat interview girip bilýäňiz ana şony görkezýär soň meselem siz iýulyň birine gitjek bolsaňyz aýdaly bilemok iýunyň ýa awgust awgust näme iýunyň ýa-da maýyň soňuna zadynine bazat diýip şon ýaly görkezýärler sizem islän dataňyzy saýlaýaňyz islän wagtyňyzy saýlaýaňyz men amerikanskiý Şol wiza baş urjak bolsaňyz şony hemme zady öňünden başlamagy maslahat berýän. Sebäbi esasanam tomus aýlary gaty interwýu zada girýän kän bolýada bara interwýu wagtyňyz wagt tap bolanok to ýest neme kalendarlarynda wagt ýok bolýa olsaň siz daže birinji iýulda girjek bolup dokumentlaňyzy aýdaly iýunda dolduryp başlasaňyz Siz belki iýulyň soňunda bir kalendarda siz üçin interwýu wagt tapylar. Toý şondan öň bolmanam bilýä. Şoň üçin men size amerikanskiý poselstwa dokument nemedeňizde, studençeskiý wiza bolsa-da, turistiçeskiý wiza bolsa-da, dokumentlaňyzy öňünden toplamagy maslahat berýän. Öňünden, aý bir iki-üç aý öňünden toplap başlaň, soň nemederiňiz ýaly. Uje soň interview datany soňrany saýlaýyň. Meselem sizine maýda zat ine iýulda plan etýän bolsaňyz gelmegi siz maýda eýýäm dokument zat toplap şu internetden anketasyny zadyny dolduryp kalendarýa seredip şo ýerde uje hemme zadyny neme et wybirać edeňizde şonda data size belki iýulyň to ýa iýunyň aýdaly o zadyny Saýlaň ýigrimisini ýigrimi bäşini zadyna. Toýs siz anketany dokumentleri şu wagt toplanyňyz bilen interwýu şu wagt girmeli diýilen zat ýok. Soňky datalary saýlaberiň arkaýyn. Osaň şony neme etýänä sebäbi käwagtlar realno neme hemme kişi interwýu ylgap baryp interwýu wagtlaryny öňünden saýlap saýlap alýalar osaň obyçny başga adamlara ýer galanok. Şon ýaly. O soň neme men ýeneden wideo ederin o zat barada pasolstwada özüňi nädip alyp barmaly nädip geýnip barmaly pasolyň nähili soraglaryna nädip jogap bermeli we şuňa meňzeş zatlar we men şu turistiçeskiý wiza üçin gerekmejek dokumentleriň spisoklarynam aşakda neme şu wideonyň aşagynda goýaryn. Meň kanalyma ýazylmagy unutmaň, ýenedem bir topar wideolar geler Amerika gelmek barada. Häzirlikçe sag boluň.